Susana Cemileva, Baklaçıqnıñ maceraları. Üçünci bölümde, niayet, baklaçıq ortağa çıqa. Sen şimdi bu satırlarnı oquğanda, Leylâ adamlar arasından qalaqay tığırlatılacaq yerge keçmege tırışa. Bu vaqıtqa qadar o endi Raketa ve Fanat arasında futbol yarışını seyir etken edi. Yazıq ki, dostunıñ taqımı ğalebe qazanamadı. Maç bitkeninen olar Envernen qoşularnı baqmağa kettiler. Ğalep öz mukâfatını omuzlarına yerleştirip, Melik turğan qoynen er kedin fotoğa çıqmağa tırışa edi. Dostlar da bir foto yapıp, Sana yanına aşıqtılar. Leylâniñ anası muzıka taqımınen sanağa çıqmaqta ediler. Ne qadar güzel yırladılar! Kontsert bitkeninen Leylânen Enver stadionnıñ diger tarafına çaptılar. Babası qızını qolundan toqtatıp, qalaqay tığırlatılğan soñra, Qarbabasınen bitasına kireceklerini hatırlattı. Leylâ başını sallap, Enverniñ artından aşıqıp, adamlar içinde ğayıp oldı. Enver ise bayramnıñ eñ meraqlı vaqiası olıp keçecek yerine yaqınca barmağa sabırsızlana edi. Niayet dostlar baracaq yerine yettiler. Yeşil otlar üstüne kenarları milliy örneklernen nağışlanğan sofra örtüsi yayılğan. Örtüniñ başında alçaq oturğuç üstünde bir bitayçıq otura. Üstünde milliy urba, uzun anter, etek boyunda dülber ögülük, başında fes, üstünde ise ince marama. Leylâ bir ande bitayçıq oña baqıp külümsiregenini körip qaldı. Atta oña köz qımğandayın köründi. Olacaq şey degil, olar tanış bile degiller de! Adamlar ep çoqlaşa, çalğıcılar ep çalmaqta, ortalıq ziy-çuv. Bitayçıq yaqınlaşıp, ötmekni örtüge tayandırıp tuta. Muzıka susa, bitayçıq dua fısıldağanı eşitile, Niayet, onıñ bürüşikli, tüyümli parmaqları qalaqaynı ögge iteyler. Tögerek ötmek örtüniñ aman-aman soñuna qadar tığırlanıp, oñ tarafı töpege baqıp tüşe. Cemaat arasında quvanç sesleri eşitile. Yahşı işaret! Ümüt timsali. Adamlar quçaqlaşa, biri-birini alğışlay, bayramnen hayırlaylar. Leylânen Enver pek sevine, biri-birini ellerinden tutıp hayırladılar. Aydı, endi ana-babamnı tapmaq kerek, dep tüşündi Leylâ. Amma şu daqqası ögünde kene o bitayçıq peyda oldı. Qızım, qalaqaynıñ dadını baqmağa isteysiñmi? dep soradı Ve qalaqaydan bir keseçik qoparıp aldı. Qalaqay içinden yahşı pişken, yımşaçıq, üstünden ise çıtır-çıtır edi. Leylâ ötmekni almaq içün elini uzatqan arada, adamlar arasında qaydandır daa bir esmeri, arıq, kemikleri çıqıp qalğan qol peyda oldı. Bitayçıq Leylâğa ötmekni tez-tez, tez-tez saqlamasını rica etti. Leylâ şaşıp qalsa da, Bitayçıq aytqanını yaptı. Tez-tez ötmek kesecigini omuzında asılı küçük çantaçıqqa soqtı ve şu yerden uzaqlaşmağa aşıqtı. Leylânıñ artından öz ötmegini çaynay-çaynay Enver kete edi. Şu parçanı ne ara qoparıp yetiştirdi aceba? Adamlar içinden çıqqan soñ, Leylâ zift kibi siya saçlı, beti açuvından qıyışqan bir qadınnı körip qaldı. Qadın qıznıñ artından arıq parmağınen sallap qorquza edi. Dostlar tez-tez andan ketmege aşıqtılar. Maşnaları yanında artlarına aylanıp baqqanda, endi şu qadın, em de bitaçıq körünmey ediler. Yerdeki örtü alınğan, adamlar ise donatılğan sofralarnıñ yanında toplana ediler. Ana-babasını beklegen arada Leylâ aç olğanınıñ farqına bardı da, çantasındaki ötmek parçasına uzandı. O pek lezetli edi. Soñ keseçikni ağzına alğanda, anasınen babasına qaldırmağanına ökündi. Şu añ ağızında qattı bir şey olğanını duydı. Qısmet içün bazı da qamır aşlarğa qoyulğan kapiktir, dep tüşündi ve ağızından kapik degil de, ufaq bir baqlaçıqnı çıqardı. Acayip bir baqlaçıq! Mor tüsü bazı yerlerde pempevleşe ve böyle etip baqlaçıq renkli körüne edi. Üstünde daa beyaz ve kök beneçikleri bar edi. Ortası ise, başqa baqlalardaki kibi, qavereñki degil de, altın tüste edi. Leylâ baqlaçıqqa baqıp qaldı, amma şu daqqası yanına kelgen ana-babası Leylânı maşnağa oturmağa aşıqtırdılar. Baqlaçıq cinslerniñ cebine yerleştirildi. Leylâ tez-tez Envernen saqlıqlaşıp, maşnağa oturdı. Qarbabası bitasınen körüşip, lezzetli aşap, uzun-uzun subetleşken soñ, Leylâ bayağı yorulğan ve şeerge qaytqanda yol boyu yuqlap qalğan.